Reit, reit. Helo, siwmai, croeso chi i Cymeriadau Cymru unwaith eto gyda i Chris Jones. A fy ngŵr gwadd arbennig dros ben wythnos hon yw... Wel, a mae e'n bach o bob peth i wir gwir. Mae e'n actor, mae e'n ddramodydd, yn awdur, ac wrth gwrs, perfformiwr drag. Felly, Alun Saunders gyda gyd, croeso i ti. Helo, bore da! Ti'n alright? Fi'n iawn, diolch yn fawr ti. Diolch i ti am ymuno â fi. Uh, nawr, newn ni siarad am yr ochr... Wel na, newn ni siarad am y drag yn syth os gewn ni. Let's, let's get it out of the way, okay? Dim, dim bod ni eisiau get it out of the way. Absolutely. Faint o Alun sydd yn coni off A faint o Connie Hoff sydd yn Alun? Clas. Mae hwnna'n gwestiwn really da. Mae yna... Fi'n credu bod gan bob perfformio drag fersiwn gwahanol a fel graddfa gwahanol o hwnna. A mo, if fi'n watcho lot, if fi'n watcho lot o drag race. Fi'n mynd, fi mynd mas i watcho lot o drag yn gyrdydd, os ni'n mynd off i gwledydd eraill, fi'n trio gweld gwahanol fathau o drag. Fi'n gwybod gyda fi, so nes i ddechrau gyda Connie tua pum mlynedd nôl. Ie, yeah, mae ma Connie'n troi'n bimp eleni. Oh, oh. Uh, Dim yn hir iawn, then, really. Na, ddim really, na. Um, a, I mean, I'll get to the answer in the actual na, question. Bydd hwn yn awful. Ond ie, yeah, nes i ddechrau pum mlynedd nôl, achos bod fi'n sgwennu drama o'r enw Tuck, oedd am performer drag. A nes i o'n i just yn, as I always do, feel that fraudulent feeling o feddwl, shwt allai sgwennu hwn heb erioed wneud drag. So nes i fynd i wneud cwrs deg wythnos yn Llundain, um, oedd, uh, lle o'n i ddim yn dysgu am sut i wneud colir, neu pa ffrogiau i wisgo, neu sut i greu siop corff. dim byd o hwnna, oedd y cwrs i gyd am sut i ffeindio dy drag di, dy ddrag, dy, ie, yeah, dy hmm. ddrag hmm. di, really. Ie, yeah, gwrthnos. Ie, yeah, I mean, un noson yr wythnos oedd e. Oh, right. So, bob, bob dy llun, o'n i'n mynd â'r kids i'r ysgol, o'n i'n neindio ar y bus, mynd i Linden, um, fel arfer yn treulio prawn yn eistedd rolau yn treulio bach o sgwennu, uh, a fer lot o goffi. Wedyn mynd i wneud y cwrs yn y Royal Vauxhall Tavern wedyn, um, rhwng sort of 7 a 9, a wedyn hopo nôl ar y bus, dod nôl i Gyrdydd a bod lan yn barod i wneud y school run bore wedyn. Oh, so, okay. ac wrth bod fi'n dablygu beth o'n i eisiau wneud, oedd yna deuddeg ohonon ni ar y cwrs, pawb â fel fersiwn gwahanol o drag o'n nhw isie archwilio, y rhai â diddordeb mewn performance art, rhai jyst isie rhoi gwisg ymlaen ac edrych yn amazing. Oedd o'n ffab, ond pwynt y cwrs, o'n nhw'n cael eu pwsio wedyn, ok, that's great to look good, ond beth wyt ti eisiau wneud? Beth yw dy berfformiad deg munud di o'r drag yma? Ok, a beth oedd yr, yr conclusion des di honno fe ar ôl hynny? Beth oedd yr ateb i hynny? Wel, o'n i'n gwybod mae stand-up oedd thing fi, cabaret slash stand-up, so nes i ddechrau'n eitha cyflym, sgwennu, o'n i 'di wneud stand-up jyst unwaith neu ddwywaith fel fi, ond o'n i hefyd wedi gweithio yng Nghastell Caerdydd yn wneud banquets ers pymtheg mlynedd, yn watcho Phil Harris a Ieuan Rhys yn wneud y banquets, yn arwen y bobl 'ma. Lle di gael sgript sydd yr un peth, lle di wneud e 200 o weithiau'r flwyddyn, Ac yn y lle yna, mae'r gynulleidfa yn wahanol bob un nos. Okay. So ti'n gorfod just bod yn barod i gael dy sgript yn solid, ond bod yn barod i, i ware, basically. Yeah, so, a barod am bach o banter, a, a barod am bach o, bach o abuse felly o'r gynulleidfa, ond ti'n bod, ti'n bod, esti fyny, efe fyny nes ti ar ran enw yn coni orff, achos ti'n bod, yn amlwg mae'n Efe, fan achos mae, mae gyda ti rhywbeth bach unigryw yn y ffordd ed, yn dos, achos mae'n coni off, ond eto mae'n sort of half Welsh, half English, a mae'n play on words, a mae'n mae eitha unique mewn ffordd, ynddi? Ie, yeah, yn gwmwys. O'n i'n gwybod, fel fi oedd yr unig Gymro ar y cwrs, um, a fi'n credu fel perfformiwr, fel actor, be, be bynnag ti'n neud, ti'n trio ffeindio pwy wyt ti, fel stym pwynt i fi drio bod fel rhywun arall. Ti'n gallu cael dy ddylanwadu gan y bobl ti'n mwynhau, ond i fi, dim ond yn gallu bod yn fi, so o'n i eisiau dod â rhywbeth oedd yn unigryw, yn Gymreig, um, o'n i'n gweld yng Nghymreictod i a fel siaradwr Cymraeg yn beth rili really unigryw, yn ymwedig yn perfformio deg munud yn y Royal Vauxhall Tavern. So, wrth i fi, ond des i lan ar restr o enwau posib, a Connie Orff oedd yr un nath rili stico mas i fi. Ie. Nad- yn be' s- be' sy'n dda yw achos bo' fi'n dad o'n i'n gwbo bo' fi methu ca'l enw oedd e'n rili totally rude achos ma' lot o reina mas 'na. O's. Yym.
O's. O's. Ie.
Ocê. Ond so So pwy o- pwy oedd y ddylanwade di yn that case then? Pwy o' ti'n t'mo' o- o'dd 'na ddylanwad drag yy dragaidd os dyna'r gair? Hynny yw t'mo' yy ti'n ti'n trial i fod yn rhywun arall neu os o's rhywun wedi dylanwadu arnot ti? T'mod be'?
Yn er fi nawr yn gallu ateb y cwestiwn cynta nes ti ofyn rili. Sori, am y tro cynta fi'n cwestiwn. Na, na, mae'n iawn, ond fel, na, i fi'n gredwr mawr, um, yn, yn ywedig wrth fi fynd yn hun, fel fi'n 42 nawr, a fi'n credu tra bod fi yn y negeiniau cynnar, o'n i'n trio'n galed i fod yn rhywbeth arall, neu bron iawn, yn cuddio, yn trio cuddio neu ymddeheiro am pwy oedden ni, fel bachgen ifanc hoyw, ddim yn siŵr os oedd pobl yn y diwydiant yn mynd i dderbyn hwnna, mynd i dderbyn um, pwy o'n i, a meddwl os o'n i'n ddigon da. So fi wedi bod yn, fi'n fwy ag yn fwy yn apologetic am pwy ydw i. So mae Connie yn rili really debyg i fi. Mae yna drag queens mas yna sydd yn creu persona hollol wahanol gyda hanes a stori a pwy yw i teulu. Fel, mewn ffordd, fi'n enw, iwso'r enw coniof, but it's just an excuse to put on pretty clothes and look yeah. beautiful and ridiculous, a, a bod yn fi mewn ffrog a wig ag archwilio yr ochr feminine sydd i fi, cos mae yna ochr, mae yna campness, but that's my femininity, and, and I embrace that now, yeah. that's, that's yeah, just yeah. me. Wel ie, ond on, on, ti'n gwybod, ti'n gwybod, mae wedi cymryd bach o amser falle i frwydro i gael yr enw wedi cael ei dderbyn falle, ond wedi, ti'n gwybod, let's face it, mae Cymru Cymraeg, wel, ni'n gallu bod bach yn, beth yw'r gair, traddodiadol, steid, be bynnag, be bynnag yw'r gair. Wyt ti wedi gorfod ymladd i gael, achos yn sydyn nawr mae drag uh, Alun, ar S4C, which is bloody unheard of. Ti'n mo, oce, okay, mae gen ogi, tithe, a ti'n mo, drag go iawn hynny yw, mae bobl wedi gwisgo lan yn menw, wedi gwneud teg os blynyddoedd, ond on, yn syni nawr, mae drag wedi dod yn fwy dderbyniol, yn fwy acceptable, ond ti'n teimlo, my god, it's taking me a long time i, i, i gael hwn ar S4C, falle, a, yn, yn, yn, yn yr tymor oes Gymreig sydd ohoni. Oh, it's taken me a long time to get ah. there. Just wrth bod fi'n dechrau, dyma Maggie Noggi'n dechrau fyd. Oh man, my USP! My new USP is gone! so be, nes i, actually, nes i gwrdd â Maggie yn Pride Cymru eleni. Dyna tro cyntaf ni gwrdd oh, yn ei O gwbl, yym o'n i byth wedi cwrdd, yym oedd Maggie mewn drag, o'n i ddim mewn drag, and we just had a delightful chat. Oh my Oedd e'n rili God. rili neis, fi'n credu ma' 'na ma' 'na ddelwedd o berfformio drag fel rivals neu lot o bitchiness a pethe a t'mod be, we're all in the same boat, ni gyd wedi wynebu lot o o bethe tebyg yn 'yn bywyde ni. Ie. A oedd jyst cael sgwrs gyda Maggie a bod hi yn... Oedd e'n really touching, actually. Oedd e'n... Nath i ddweud, o, oh, ti'n be, nes i weld jam, o, oh, nes i fwynhau. Mae'r pethau bach fel yna, pan ti yn sgwennu sitcom, pan ti'n sgwennu drama neu sgript sydd am y pethau mae pobl yn neud, er enghraifft drag, mae cael peidio, it's not about getting it right, it's about not getting it wrong i fi. Ah. Ti byth yn mynd i blesio pawb, ti byth yn mynd i blesio pawb. Mae'n wastad, lle be bynnag ti'n creu, mae'n wastad rhywun yn mynd i weid, oh, hwnna'n rubbish. Sometimes that's me. Um, ond on fi'n trio gadael rhywun sydd yn creu pethau. Fi'n trio bod yn really sensitive am Ugh, a a jy- am fod yn negyddol. Ma- f- fi'n benderfynol fod yn eitha adeiladol yn fy negativity Ie, a rili. fel ti'n mynd yn hyd, Alun, yy, you don't give a shit, really, ti'n mo? Fe- Fel fi'n... Ie. ti'n mo? Ti'n Dyna mo, a beth ma- yw a- e. a- a- a Mae Maggie'n amazing, a fi'n nabod Christopher yy, yy, yn weddol, a a mae Christopher Ie. yn- yn just yn fwy anhygol, a mae Dr Bev Dr Beverly Bolker sydd wedi bod ar y, ar y podcast Saesneg dy fi hefyd. Ond yn yeah. yn gloi am ddysgu orffen yr ochr drag, mae jam, ti'n sôn am jam, ni wedi sôn am jam. Dath hwnna mas o'n un man, dy ferri, it just appeared yn sylun iawn o'r Esperec a, a pawb mynd, bloody hell, mae hwn yn rili really dda. A sa'n siŵr pam ni'n swnio mor surprised, achos yn amlwg oedd gyda Pobl fel ti, oedd yn sgrifennu yn dda ac yn gelfydd, oedd yn dyn, oedd gyda ti Gillan a Lisa Thomas, ac yn, yn sydyn iawn, mae Jam wedi dod yn this amazing beth ar Esbrelec. Ti wedi cael ymateb yn ffantastig, siwr do? Mae'r ymateb wedi bod yn just smashing, honestly, mae e, fel, ie, yeah, pan ti'n ti creu rhywbeth, ti'n gwybod, ti'n gofod bod yn really ddewr, achos ti'n ti cymryd risg, ti byth cweit yn gwybod ydy'r peth yma fi'n creu yn mynd i fod yn Yn llwyddiannus yw'r peth ond ti actually jyst isie fe fod yn dda. Ti isie i bobl cael amser neis yn watsio fe. So it's ni- yy yy os oes rhywun mas 'na sydd yn sgwennu a sydd yn yn wyndran sut ar y sut ar y ddaear ydw i'n cael rhywbeth fel hyn wedi'i greu oedd gyda fi o'n i 'di sgwennu pitch am Jam oedd y syniad gyda fi ers I don't know tua chwe mlynedd. O!
Oedd o'n i di sgwennu pitch, oedd hwnna jyst wedi eistedd rhywle ar y laptop. Wedyn nes i seino lan i wneud cwrs byr gyda TAC, Teledu Annibynnol Cymru, am uh, gynhyrchu comedi. Um, a wedyn nhw, reit, mae eisiau chi pitch o syniad. Wel, y diwrnod cyn i fi ddanfon y pitch, o'n i fel, oh my god, fi ddim wedi sgwennu dim byd. Uh, uh, be fi'n mynd i wneud? Oh my god, mae gyda fi hwn. Ie, yeah, uh, So wnes i ddanfon... e- O, oh. dyma'r secret nawr. Wnes i ddanfon e mewn, a wedyn gyda ni gyfarfod um, one-on-one, pob un oedd ar y cwrs gydag Ellen Rhys o Esbrydorec, a Guto Rhyn, sydd hefyd yn Esbrydorec, yn y tîm comisiwn ni. Nethon nhw rili really mwynhau'r pitch, a ges i neges yn fuan iawn yn gofyn, um, bysau diddordeb gen ti just sgwennu pwt bach i ni weld rhagor o hyn. Uh, ac actually, cyn i fi sgwennu mwy, um, ges i alw ar ffôn arall yn dweud, ti'n meddwl be, mae gyda ni pot bach o arian, beth am i ti greu peilot? So, nes i weithio gyda Beastly Media, o'n i wedi bod yn gweithio gyda nhw yn ystod y lockdown, yn creu fel music videos, silly, um, ar gyfer ffrwd S4C Comedy ar Twitter. Nath ni greu uh, peilot ar swm ridiculous o fach i fynd ar YouTube a perswa... How ridiculous bod ni wedi llwyddo i berswadio cast amazing. Tom Blumberg, Jaleesa Andrews uh, a Gillian Ellis a yeah. i fod yn y peilot yma. O'n i wedi gweithio ar, o'n i wedi sgwennu monolog gyda Sherman Theatre a wedi cael Gillian i berfformio hwnna. So, o'n i wedi sort of cwrdd â hi, so nes i ddam fy neges a gweud, Trycha, ni'n ni creu'r peilot yma, fyswn ni'n rili really joio petai diddordeb gen ti chwarae mam fi yna fe. Um, she agreed, we made it, wnaeth i ffilmio gyda Gillian yn fy ngardd. Um, this is how small the budget was. Locations, fy ngardd. Oh, um, I suppose, o ti'n lwcus mewn ffordd, oedd yr amser yn iawn falle i gael rhywbeth gwahanol yr Esbyrrec, oedd y pobl iawn, achos ti'n mwyn gyda pob parc, sef ti'n na brynyddoedd yn ôl, they wouldn't have given you the time of day falle, ond yn lwcus fe ti'n gweud oedd Elen a, a, a bobl iawn. Rhe, e, clyw, a chi ni siarad am drag am rhyw awr fi'n meddwl, ond fi eisiau mynd nôl os gewn ni, um, gan ei fy lod y dyddiau cynnar, Na, mm. o'n i'n sylweddoli, mae, o'n i'n meddwl mai o Gyrdydd y ti, uh, Born and Bred, ond o Gastellnedd wyt ti'n reiddiol, ie? Yeah? Ie, yeah, fi hyd yn oed wedi cael pobl yn gweud, o, oh, mae pobl o Gastellnedd yn siarad Cymraeg. Ie, uh, yeah, mate. Ie, yeah. ydyn. Oce, okay. sut fachgen o ti'n yr ysgol?
wna i symo fe lan fel hyn. Pan dath ei wneud um, dewisiadau tygau, maen nhw'n mynd i gysau fi am ddweud y stori yma eto, ond fi'n gofod, fi gorfod dweud e. Uh, yn y colofne, dewisiadau tygau, oedd gen ti gwyddoniaeth, cerdd, celf, drama, a nes i weid, fi eisiau gwneud drama, a nath fy rhieni ddweud, na, mae angen i ti wneud gwyddoniaeth ddwbl, achos mae well gen ti dy gwmni dy hun. O, ok. A nhw ddim yn bod yn gas. Na. Bachan, bachan really swill o'n i, o'n i ges i ddim amser neis iawn yn yr ysgol yn tyfu lan. Oedd pobl yn really mean, achos o'n i dal yn fi. I was sort of this slightly effeminate boi, o'n i'n joio treulio mwy o amser gyda'r merched, rili. Mm. Um, a o'n i ddim yn hyderus, o'n i ddim yn gwybod pwy o'n i. Um, o'n i'n gwybod bod fi'n joio drama, ond oedd ddim o'r hyder gen i pryn ni, sy'n gen i nawr. So, oes nhw, well, well i ti'n gwneud gwyddoniaeth, a wedyn fydde ti'n set up wedyn i fynd i wneud rhywbeth gwyddonol, neu lle dwi'n weithio ar ben dy hun. Anyway. Right. O, oh, yes, correct. So, so, dyna nes i. I gave in, in the end. I gave in, nes i gwyddoniaeth ddwbl. I had two A's, so, you know, there's the oh, lesson. Wow. Ond wedyn, pan dath ei wneud dewisiadau lefel A, o'n i chydig bach mwy hyderus erbyn ni, a fi'n cofio mynd mewn i'r ysgol a mynd i'r adran ddrama a dweud, bydden ni'n gallu gwneud lefel o drama hyd yn oed bod fi ddim wedi gwneud tygau a nath yr athrawes Laurel Davies nath i ddweud wrth gwrs ti wedi bod yn gwneud mwy o stwff ti'n ni'n gwybod bod ti'n gallu bydde ti'n gallu gwneud e, ni'n gwybod bod gen ti'r diddordeb so a'r tro diwetha i fi weld Laurel Davies oedd yn clwb i fod bach pan o'n i'n gwneud dragwyl gyda llwyth o berfformwyr drag iaith Gymraeg newydd cwpl o fisoedd nôl fel rhan o Tafwyl, ac oedd hi yna, oedd hi yna i weld un o'r perfformwyr eraill, and lo and behold, there she was, my drama teacher, oh oedd hi'n glorious. Oh, for... Mae nawr yn bennaeth yr ysgol yn Ystalyfera. Ystalyfera, o, oh, lot o bobl wedi dod o'r ysgol Ystalyfera, ond os... Yeah. Ti'n bod, gai ofyn sydd yn, um, yn y ti yn, yn yr ysgol, o ti'n gweud bod ti'n mynd rili siŵr pwy o ti, o, o ti yn ymwybodol bryd hynny um, bod ti'n bod ti'n hoiw neu, neu oedd yna rhywbeth yn gweithio ti bryd hynny neu ges ti stick ohono o oherwydd, oherwydd hynny? Ie, yeah, ie, yeah, ti'n mo, fi'n fi cofio bod yn mlwyddyn, blwyddyn wyth falle, a gorfod da, cael y newis i ddarllen rhan mewn rhyw werth Saesneg, a bod y bachgen o'n i'n darllen yn cael ei alw yn flower, achos bod e ddim yn hoffi bocsio, yn y, be bynnag oedd y llyfr, sorry, neu'r ddrama yma, a nath hwnna stico. Fi'n cofio'r boi yma yn galw fi'n flower am flynydde. Bwlio oedd e. Yeah. Bwlio oedd e, a o'n i jyst yn teimlo'n rili really israddol. O'n i, i ateb y gwestiwn, oeddwn, o'n i yn gwybod deep down okay. o pwy, pwy o'n i sort of, ond ar y pryd wrth gwrs, sy'n sôn am fel y 90au cynnar, o'n i'n tyfu lan, yr unig bobl, yr unig ddynion hoyw o'n i'n gweld ar y teledu oedd cymeriadau eitha unig, cymeriadau eitha trist, y hmm. ffordd o'n nhw'n cael eu trafod, really, oedd either the laughing stock or the sad, lonely character, the uncle who lives away somewhere. Okay. So, oedd dim, oedd dim o'r role models gyda ni, lle o'n i'n gallu mynd, o, oh, O, dyna pwy ydw i. O, actually, mae bywyd yn mynd i fod yn oreit. Oce, okay, oce, okay, ie. Yeah. Yeah.
A oedd na, hynny yw, ti'n bo, ti'n digon hen, I suppose, i gofio pobl fel uh, Dick Emery a, ti'n bo, uh, i dyn o Daniel Arw, felly, a bobl na i gyd, I suppose, ond oedd hwnna... Fi wedi gweld nhw mewn amgueddfeidd a pethau. Ie, whatever, whatever, whatever. O ti'n cofio unrhyw beth yn taro ti ynglyn â'r, ti'n bo, ddiwedd y dydd, dynion yn gwisgo lan mewn awr, o ti'n cofio rhywbeth pryd hynny? Yn yr ysgol? Ti'n be?
Les Dawson oedd yr... Oh, er, yeah. un... A, a fi'n dal i gredu bod Les Dawson a drychwch os yw Espadorec yn gwrando, fi rili really eisiau cyflwyno fersiwn Cymraeg Blanket i Blanc, right? Achos dyna un o'n hoff sioeau i yn y byd, achos oedd, oedd gen ti Les Dawson yn cyflwyno fe, yn, yn cyflwyno, ond hefyd mor yn gwybod, yn ymwybodol iawn o pa mor rybys oedd y gwobrau a pethau. Yeah, Lily Savage fyr hyn. Lily, mae Savage, Lily Savage, oedd, mae hi mor quick, mae mor gryf fel drag performer, fel drag character. Oh my god, mae hi'n absolutely amazing. Hey, mae Edna Everage hefyd, ti'n meddwl, o'n i'n big fan o honno. Yeah, ti'n meddwl, o'n i'n... O'n i'n watcho Dame Edna gyda mam yn y tŷ, o'n i'n really joio Dame Edna, the campness of it all. Um, o'n i a mam yn fans o Lily Savage, a wnaethon ni fynd i'r Grand Theatre yn Abertawe i weld Lily Savage mewn cynhyrchiad o Prisoner Cell Block H live. Oh my god.
Yeah! Yeah, I mean, how we didn't know, how we didn't know when I, this young little seventeen year old me was a fan of Prisoner Cell Block H, Lily Savage... Good grief!
Yeah. O ocê. A wedyn es ti mlaen i i goleg, Coleg Cerdd a Drama, neu fel mae, be mae Stephen Parry'n galw fe, mae'n galw fe y the the College of Mucus and Trauma, yndyw e? That's the one. Wel, cyn ni, nes i fynd i Aberystwyth, Tel. O, o, oce. Ie, achos nes i, nes i audition ar gyfer Coleg Cerdded Wales. I did my mucus and trauma audition yn ddeunaw oed, a o'n i ddim yn barod. O'n i just ddim yn barod. Oedd dal ddim gyda fi'r hyder i, i fod yn fi ac i fod yn ddigon cryf. Ac actually, nath hwnna weithio mas yn really, really dda, achos wedyn ges i dair blynedd yn Aberystwyth, yn y brifysgol, yn I'll say in inverted commas, wnewch chi ddim gweld hon, yn inverted commas, yn astudio drama, ges i amser really neis yn neud ffrindiau. Yeah. Nes i ffrindiau yeah. gydol oes yn aber, ni dal i gyd yn ffrindiau. Gyda ni aduniad 20 mlynedd, ie, yeah, yn 2018, ac oedd e fel sy'n ni heb fod ar wahân, oedd e'n hollol amazing. Oh, oh, oh, oh, yeah. so, so, ar ôl Aberystwyth, wedi mynd i goleg yn y drama dde, fe? Ie, es i straight fanna wedyn, ni'n neud y postgrad course, so nes i flwyddyn o hyfforddiant actio wedyn. Ie, ie, ie. Wel, ie, ni'n siarad am yn actio, mae'n wir, ond na, o'n i falle ddim yn ymwybodol o hynny, falle bod rhaid ddim yn, mae, ti'n bod, sgrifennu sbo oedd dy, dy beth cyntaf di, dy angerdd cyntaf di falle. O'n i'n sylweddoli Alun, mae'n rhaid i gyfaddau, bod ti wedi ysgrifennu gymaint ar gyfer y theatr. Ti'n meddwl theatr yn y log, y Sherman, ti wedi cael tipyn o lwyddiant do, ti wedi ennill gwobrau, uh, ti wedi ennill gwobr am dy ddrama hir gyntaf yn do, yn Saesneg, uh, Good Clean Heart, felly... Do!
Oedw i'n iawn i weid, mae, mae theatr oedd y peth i, i ddechrau? yeah, definitely. Oedd, um, fi'n credu, weird, so o'n i wedi hyfforddi fel actor, ac o'n i, o'n i byth rili really wedi cael yn annog i sgwennu yn greadigol, o'n i wedi sgwennu traethodau, boring, um, o'n i wedi, o'n i byth rili really wedi creu sgript, yes, yn credu, falle ar gyfer panto yn y chweched dosbarth. Right. O, fel Gillian Elisa, o'n i'n gwrando ni hi. Um, yeah, yeah.
Ond o'n i ddim, O'n i ddim rili wedi wneud unrhyw sgwennu, so oedd dim cred gyda fi bod fi'n gallu wneud hwnna fel peth. A fi, fi wir yn difaru peidio trio bach yn gynt. So, o'n i wedi ffilmio cyfres ddrama gyda Teledu Apollo o'r enw Darn o Dir. A wrth bod fi, fi'n credu oedd bod ni'n ffilmio'r ail neu drydedd gyfres, nes i ddechrau siarad gyda Lona Llewellyn Davies am syniadau, syniadau oedd gyda fi, a, a fydde modd cael sgwrs a cyfarfod gyda i. A wnaeth hwnna ddatblygu wedyn i gael yng nghomisiynu i sgwennu dwy bennod, ie, dwy bennod o um, Teledu Edu, gyda Iwan John yn y fe. Oh, oh, A'r right, okay. criw yna, oedd, a, a tmo, oedd, oedd e dal bach fel, wow, wow, mae hwn yn actually digwydd, mae hwn yn dipyn o gyfrifoldeb nawr, yeah. gallu sgwennu sgript teledu. So, Teledu wnes i ddechrau gyda, w- fi 'di wneud pop- fi 'di wneud popeth yn fy mywyd arse backwards, honestly. Yym, Dyna'r so ffordd nes- gorau, dyna'r ffordd gorau.
so nes i hwnna, heb rili sylweddoli, oh my god, I'm a commissioned TV writer. Um, o'n i'n sgwennu leins i Iwan John i fod yn Cath Jones yn neud y rrrth, which is one of the funniest things to have ever been on TV, dim just teledu Cymraeg. O hwnna'n hollol amazing. A wedyn nes i kind of camu nôl a um, o'n i'n gwybod bod cwmni Dirty Protest yn neud nos weithiau scratch. Um, a Marad Swain yn gofyn a fydd y diddordeb gen i sgwennu darn deg munud i Dirty Protest yn Gymraeg. So, nath hi annog fi and she still does to this day, fi'n cwrdd â hi pnawn 'ma i drafod um, bach o waith teledu, which is lush. Right. Um, a ie, yeah, so nes i ddechrau sgwennu theatr a just darganfod, oedd, mae gen ti lot mwy o ryddid, really, pan ti'n sgwennu theatr, achos ti literally just yn gallu bod unrhyw le, ti'n gallu creu pretty much unrhyw beth, ti'n gallu gwthio'r ffiniau gymaint yn fwy achos ti ddim cweith yn gaeth i, mm, beth mae'r on, be, on, beth mae'r comisiynwyr eisiau, beth mae'r cynhyrchwyr eisiau, beth mae'r... Os ti'n gallu oh, right, okay, script yeah. a pitch o fe, that's yeah. kind of You're on your own. A, a ti, ti, mewn ffordd, ti wedi bod yn lwcus achos ti wedi gallu datblygu'r uh, uh, hwnna hefyd, gyda Mared, gyda, oeddi Neon Topia dal yn mynd, esbonia dresol ti Ie, wel, i ni'n dal i, uh, ni'n dal i dal i'r accountant, i wneud y tax returns bob blwyddyn, so it's still going. Nethon ni, o'n i, tro, eto, arms backwards, o'n i, oedd gyda ni y Good Clean Heart, o'n i wedi datblygu ar gyfer The Other Room, fan hyn yn Gardydd. Os chi heb fod i The Other Room, ewch yn fuan, cos maen nhw'n symud, apparently. Um, so nes i ddatblygu hwnna, oedd yn ddrama awr o hyd i'r theatr fach yma gyda deugen o seddi. Um, y ddrama cyntaf i fi sgwennu, oedd hi'n ddwy ieithog, a Y beth o'n i'n poeni am gyda hwnna oedd, wel beth os oes cynulleidfa iaith Gymraeg yn gweld ag yn mynd, o, gormod o Saesneg, a beth os oes cynulleidfa sydd ddim yn siarad Cymraeg yn gweud, well, I didn't understand it, there was too much Welsh. Uh, beth actually ddigwyddodd oedd bod y uh, siaradwr Cymraeg wedi gweud, o, oedd hwnna'n wahanol, O'n i ddim wedi disgwyl gweld rhywbeth fel yna. Na, ni, right. Na, sy'n dyle fe fod yn y fe. No, no, exactly, exactly.
Bollocks ddim digon o Gymraeg. O, iasgo. Yeah, a pobl oedd, yeah, pobl oedd ddim yn siarad Cymraeg yn gweud, I got it, I understood it, yeah, I followed, right. oedd empowerment. Yeah. Good, o, fi'n fach, fi'n fach bod ti wedi gweud na. Ei, clyw, gan i gael hoi fach yn gyflym iawn, cyn mynd i fi eisiau siarad fwy am, am yr ochr iaith os ti'n gyda a'r actio. Fi'n mynd i roi uh, deg cwestiwn fach i ti, A, mm -hmm.
a gwybod bod ti'n gwybod bod hwn yn dod, achos ti wedi gwrando ar Richard Ellis a wedi gweld teg. Ond ti'n mynd gael quick fire questions bach, oce? Okay? A, a gyd i ymreithi, gyd i esbonio. A mae'r atebion yma yn, yn dweud cyfrolau a, am y bobl gwad yma, Alun. So, oh, wow, right, oce, okay, bring it on. As honest as you want. Right, so, rhan i'r cloc man nawr. Um, Alun Saunders, rygbi neu pel droed? Oh my gosh. Um, takeaways. Uh, I guess rugby, really. Na, na, ffain. Jack i ni wedi un yn nhw, sy'n most o fi. oh, okay, yeah, no, no, no. Yeah.
No, I'm okay.
not on either, to be honest. I'm really ah. sorry. No, that's pawb yn sorry, blincyn, eich na. Uh, wyt ti'n berson hanner gwag gan amla, neu person gwydr hanner llawn? Hanner llawn, hanner llawn. Mae rhaid ti fod yn neud y job i ni'n neud. Fi'n credu mae rhaid ti fod yn hanner llawn neu ti jyst yn rhoi lan. You've got to live in hope, even if it's delusion. Yeah, yeah, tell me about it. Right. Um, beth yw dy wendid fwyaf di? Oh my god, procrastination. Procrastination. Oh, right. Fi'n gwybod yn syth.
Yeah. Fel, like, oh, mae gen i rhywbeth i wneud, grit, mae gen i hwnna i wneud, erbyn fori, amazing. O, beth am wario cwbl o quizzes nawr? O, na wneud y smwddo. Na wneud y smwddo! O, na just... O, bloody hell, ti'n mynd O, ie, oce, digon teg. Ie, ie. O, oce.
Be fydde ti'n dweud, felly, yw dy nodwedd o'r ydi? What's your best quality? Um, fi yn licio bod yn positif a chefnogol lle bynnag sydd yn bosib to the point I, I've learned to not like waste my energy where I know it's not going to help a oh, situation okay, right, okay. or a thing ond um, gyda'r plant fi'n licio wneud yn siŵr bod popeth yn reaffirming yn bositif yn cefnogi nhw i gael hyder yn nhw i hunain ac yr un peth gyda ffrindiau, ie, yeah, a yeah. Mo, ffrindiau a teulu, hwnna'n rili, really, rili really pwysig, y peth pwysicaf yn y byd. A, a o'r i'r ŵr yn derbyn na hynny? O'r i'r e'n rhywun peth y ti neu be? Ni'n balance go dda, actually. Fi'n like, it's all gonna be fine. Ond mae e'n fwy, dyw e ddim yn negyddol, mae e'n realist. Mae e'n absolute ah, realist. A naeth e wastad dweud fel ma pethau. This is how it is, and this is what we need to deal with. Is it gonna be hmm. okay? We'll see. Okay, na, na, mae'n os na, mae'n sy'n siarad. Alright, sorry man, then, uh, cwn y cathod. Cŵn.
Absolutely. Ie, yeah, yeah. ffili bod yn bodd gyda cathod, achos fi'n lygo sylw, a fi'n gwybod mae cŵn yn like, joio sylw fyd. O,
ie, ie.
Oce, na le, pwy oedd the childhood crush cynta di? Um, rhywun o'r enw Jack oedd ar Home and Away. Uh, fi'n credu taw enw'r actor oedd Daniel Amalm, oh. ac oedd yn un o'r bobl ifanc dath i fyw gyda Pippa ar Home and Away, a so pan mae pobl yn gweud, oh, you don't know at that age if you're getting, like, a, han, I knew. Cos o'n i'n gwybod, pan gerddodd y boi ma mlaen, o'n... fi'n credu ar y pryd wrth gwrs, o'n i fel, oh, fi'n fi credu falle bod fi eisiau gwallt fi fel fe. Oh, uh, no, it yeah. wasn't that at all. Oedd e'n, oedd e'n definite crush. Oh, yeah. yeah.
Right, um, Gwledydd poeth neu gwledydd oer? Poeth.
Oh my gosh, gwledydd poeth. Os oedd yn gallu bod yn haf drwy'r flwyddyn, I'd be perfectly happy. Dim mor, o, oh, fi'n liga'r fi liga geia, fi'n liga'r geia, achos fi'n liga fel rap o lan. Yn y... Shut up! Fi eisiau'r hael mas, fi eisiau bod mewn siod a, a gallu Gyrru yn yr hael, I love it. uh, a ma, a ma I know my own mind, don't I? Oh, no, I'm fine. Mae Cymru Cymraeg yn bach yn obsessed â'r bloody tywydd. Anyway, mae'n gweud, oh, fi wedi cwrdd yeah. poeth, ond, ww, ie, mae bach rhy boeth i fi, ie, yeah, fath a fe. Oh my gosh, bring it on. Uh, beth am, da iawn, cerdded ar ben dy hunan, neu os rhaid ti gerdded mewn cwmni? Ok, so dyma lle mae conflicted Alun Saunders yn dod mewn. Fi... fi... yy, fi'n credu mae lot o bobl yn meddwl amdana i fel rhywun sydd yn rili caru cwmni, sydd yn joio bod o gwmpas pobl, sydd yn entertainer yn ôl y dda. Ond t'mo' be', ma' fi'n rili rili joio cerdded ar ben fy hun, uh, yn enwedig fel yn ystod y dydd, pan mae'r kids yn yr ysgol, y gŵr yn y gwaith, fi'n rili really lico, um, mae'r ddoi nhw yn yr ysgol uwchradd nawr, ond rŵtín fi am y dau blynedd diwetha oedd cerdded yr un fach i'r ysgol, a wedyn cario mlaen i gerdded, headphones mewn, a cerdded am ryw awr uh, o leia, a just, ddim just cael y steps mewn a teimlo'n iach, ond just cael space i fi, yeah, yeah. a fi'n credu lle fi wedi teimlo'n really stressed dros yr wythnos diwetha, fi ddim wedi cerdded i'r gymaint. O, oh, mae cerdded, sis, mae cerdded wedi achub y mywyd i, Alice. Mae'n mae, mae pob yeah. gorfforol yn feddyliol, pob fath o bethau, definitely. O, oh, right, okay, well. A wedyn yeah. y cwestiwn olaf, a mae hwn yn bersonol, um, Wyt ti oed wedi dwyn yn rhywbeth? Wedi dwgyd yn rhywbeth?
Ti'n be? Hmm, fi'n cofio... fi'n cofio yym bod yn tua naw oed yn yr ysgol gynradd. Fi'n mynd i orfod danfon anrheg i'r ysgol nawr . Fi'n cofio cael y casgliad o Lego yn yr ysgol gynradd. O'n i'n caru Lego yn tyfu lan, that was like my thing. O'n i'n caru adeiladu pethau, ddim o reidrwydd yn dilyn yr instructions, which is also very significant in my yeah. Instructions? Na, fi'n mynd i'n neud y ffordd fi. Um, a ffeindio darnau bach oedd yn really fascinating, yn meddwl, oh, just dim byd fel yna gyda fi. O oh, na, mae hi wedi cwympo mewn i fy mhoced. Fi'n cofio meddwl, fi'n cofio meddwl, o na, mae hi wedi cwympo fe mewn i fy mhoced. Heb i fi sylweddoli. A, a wedyn mynd adre, ac actually physically mynd, o na, mae hwn yn fy mhoced. Like, just ar ben yn hun. Neb arall yn y stafell. It's all an act, yeah, right. Yeah, oh actio fe mas.
O na.
Wel, well i fi gadw fe nawr. Oh. Dim ond ambell ddarn bach, dim byd masif, ond mae, yna amlwg mae'r eogrwydd yna dal gyda fi.
Wel, ie, yeah, wel, fi'n speechless. na, fi ddim, na, na. I mean, it's not the crown jewels, is it? Ond... Na, bloody hell, na, na.
O, da iawn, wel, diolch ti am hwnna, mae hwnna'n gweud lot da iawn, wel, nes i rili fwynhau hwnna. Na, ti'n modd, ni'n siarad am, uh, nes ti weid, mae hyffordd i fel, fel actor, nes ti, wrth gwrs, uh, yn, yn sicr yn coleg hefyd drama, ynddo fe? A beth nes ti'n Aberystwyth? Ie, ie.
Actio nes ti'n...
nes i drama yn Aberystwyth. O, no fe, ffain. So, ond um, ti wedi bod yn nifer y bethau, wrth gwrs, yn y Gymraeg, yn y Saesneg, ni wedi siarad, ti'n modd, am, beth ti'n teulu, ynddo, gwaith cartre, cair dydd, os yw'n cofio nawr, mi'n gwybod, ti wedi sgrennu hefyd. Ond, wyt ti'n meddwl, ydy, a fi'n gofyn hwn lot, actually, i lot o actorion sy'n dod ar y podlediad yma, ydy bywyd actor yn anodd, ac ydy bywyd actor yng Nghymru yn anoddach? Ydy fe'n anodd i wneud bywoliaeth gwir? Timod be, na fod yn rili, rili onest a gweud, mae bywyd actor yn gallu bod yn stupid o anodd, achos er bod gyda fi fel Caerdydd a um, teulu a pethau ar y CV, maen nhw i gyd yna. Oedd y rhannau mor tiny, o'n i literally mewn ar gyfer rhai o'r pethau yma am hanner diwrnod. I mean, o'n i'n rhannu dressing room gyda Rhys Parry Jones ar gyfer teulu, and that was quite cool, because he's just been on Game of Thrones, so fi fel, yeah. ei, mae hwnna'n pretty cool. yeah, yeah, no. Ond, weithiau, mae ma delio gyda y teimladau o eiddigedd neu cenfigen pan ti'n gweld pobl eraill o'r o gwmpas di yn llwyddo, yn neud yn dda, well, you know, your perception is, oh, maen nhw yeah. i gyd yn llwyddo, mae'n rhaid bod nhw'n teimlo'n amazing. Well, no. um, so mae ma delio gyda hwnna yn rili really anodd. Ar ben y pressures ariannol, a t'mo', o'n i'n o'n i'n gwrando ar um, dy sgwrs di gyda Sharon Morgan, a uh, t'mo', cwestiwn am os angen i actorion fod yn gwneud pethau eraill. Fi'n credu pan mae pobl yn gofyn i fi, oh my god, so ti'n actor, ti'n neud hwn, ti'n neud llall, ymateb fi fel arfer yw, well yeah, because I've got to pay my mortgage. Because I have to, yeah, exactly.
Yeah, uh, yeah. A mae hwnna'n bwysau mawr, Mae hefyd, i fi, er bod pobl yn, mae pobl yn licio rhoi ti mewn bocs a gwybod beth wyt ti, beth wyt ti'n neud, mm. ond um, fi'n credu i fi, mae wedi cadw pethau mor ddiddorol. Fi wedi cwrdd â siwr gymaint o bobl gwahanol, rhai ohonyn nhw'n amazing, rhai ohonyn nhw fyddai byth yn gweld eto, ond that doesn't matter. Yeah. ond ti'n mo, fi wedi bod yn ymchwilydd gyda Radio Cymru, Fi 'di bod yn facilitator, wedi sefydlu cwmni digwyddiadau um, gyda pobl neis. I, I've done all sorts of things. A yeah. fi, fi wedi really joio pethau. And now it's well, time to focus. Ie, yeah, well, ti'n gwybod, wel, ti'n gwybod, fi'n tipyn yn hun i ti, a fi dal yn ddim yn gwybod beth fi eisiau gwneud go iawn. Ti'n gwybod, fi sort of, ti'n gwybod, fi'n gwneud bach o hyn, bach o'r llall, which what keeps yeah. me going. Ond fi'n meddwl, uh, uh, ti'n lwcus mewn ffordd bod gyda ti sgrifennu, achos falle bod ti ddim yn cael gymaint o hynny o waith actio, mewn sôn, nes ti di, ti di sreid, rei, oce, okay, fi'n mynd i sgrifennu. A fel yeah. mae mae sgrifennu wedi bod yn llwyddiannus dros ben, ti di sgrifennu ar gyfer bobl y cwm, do, a, a, a gwaith cartre, ac wrth gwrs jam yn amlwg, a hefyd yr holl dramau yn Saesneg. Felly, Efe, dyna'r gyfrinach, falle, yw sgrifennu pethau ar dy gyfer di, falle, efe? I actio nhw. Totally.
It's all very self-indulgent. I'm like, well, huns, os i fi ddim yn cael y rhannau, I'm going to write myself something. Ond hyd yn oed gyda hwnna, ti'n meddwl, mae yna crisis of confidence yn dod gyda hwnna, cos ti'n meddwl, oce, okay, ti'n ti meddwl, am I completely deluded? A dwi'n creu hwn nawr, a bod neb yn fodlon dweud, stop, ti ddim yn ddigon da i wneud hwn. A, e, I mean, fi'n ffodus iawn bod gen i ŵr fydd yn dweud, na, stop. Mae, bydd e'n really blunt oh, okay. Yeah. Bydd yn gweithio gyda Mared am reswm. Bydd Mared Swain wastad yn barod i ddweud, na, mae eisiau mwy o waith ar hwn. Neu, na, she's supportive, honest, brutal, uh, ond hefyd y, y ffrind a'r cydweithiwr mwya, oh, I'm emotional, um, adeiladol, cefnogol, gwybodus, profiadol, I love her and I admire her so much. Ti'n meddwl fe, ti mor bloody lwcus then, achos ti'n meddwl, sy'n byd gwaith na gweithio gyda dicks, ti ddim yn actually, ti'n mwyn, lwcus. Oh my god, I'm a, done. A ti'n ti mor, mor lwcus. A pobl gweithio gyda pobl neis, ti'n ti pobl neis, yeah. pobl da, pobl dechau, fe'n gweud. Gan i siarad yn gloi eto, a ni'n berthynas ar y iaith Gymraeg yn amlwg, ni'n ni, ni, ni siarad fan hyn, a fi mor falch bod ti fel fi, ni'n ni, ni sort of miwn y mas o'r Gymraeg a Saesneg, a dyna dre i fod. A'r ddwy eithrwydd mae, dwi'n meddwl, yn mor bwysig erbyn hyn i gryfhau'r iaith Gymraeg. Mae'n swnio bach yn wir, ond mae, mae, mae fi'n meddwl dyna'r ffordd i fynd. Beth yw dy berthynas ti ar iaith? Wyt ti uh, yn, yn i charu hi, neu wyt ti'n ffindoi'n anodd weithiau, um, neu ar ddiwedd y dydd, you are you, i wedi ti'n neud bach o Gymraeg, bach o Saesneg, fel, sicr fel fi. Ie, yeah, fi'n fi caru'r iaith Gymraeg. T'mo, wnaethon ni ymladd i gael addysg iaith Gymraeg i'n plant ni pan daethon nhw ato ni yn gynta, saith mlynedd nôl, nath y gweithwyr cymdeithasol ddweud, no, they can't, they can't possibly go to Welsh school, it'll be too much for them. Um, ac er bod fi wedi anghytuno gyda'r sentiment yna, o ti'n delio gyda pobl oedd ddim yn siarad yr iaith, ddim yn deall yr iaith, ddim yn deall cyd-destun, uh, cymdeithasol, diwylliannol yr iaith. Oh my god, I sound really posh now. Um, ond do nhw ddim. Mae'n rili really anodd pan ti dim ond yn siarad un iaith, a fi'n rili really sorry, these are my this is my view, pan ti dim ond yn siarad un iaith, mae'n anodd iawn fi'n credu i ddeall byd amlieithog ac amlieithrwydd a pa mor fluid mae hwnna'n gallu bod. O, sicr. Bod siaradwyr Cymraeg ddim mor militant, fi ddim yn credu, ac o'n nhw'n arfer bod, achos ni'n deall erbyn hyn, fod yn rhaid i'r iaith yma esblygu, bod yn fluid, os yn ni eisiau cynnwys pobl a croesawu pobl newydd i'r iaith, dyn ni ddim yn gallu bod yn glwb bach caeedig, 'y ni'n gorfod agor y drysau a bod yn barod i bobl peidio siarad iaith pur a whatever that might be. so, no, Ali, fi'n actually gwrando ar yn hun. Bloody hell, fi'n actually... Really? Gwrando, yeah. my own heart.
Anhygoel. A mae gennau, mae gennau uh, ferch sy'n byw yn Barcelona, yn Sbaen, a mae hi'n uh, athi glan taf, ddim, ti'n modd, siarad gymaint o hynny o Gymraeg, ac yn ymsynnu'n iawn, mae yn, mae wedi yeah. mae sort of darganfod y ffaith bod gyda'r Gymraeg a Saesneg, a mae hefyd Sbaeneg hefyd, a mae'n, ti'n modd, fel ti'n gweud, dyna'r ffordd i fynd. O, oh, allan ni eto siarad am, am yr iaith am, am oriau, ond gael iddyn nhw'n ôl full circle, fi'n mynd i roi um, springer beth bach at hynna, achos ti'n mwyn, ni'n sôn am drag, mae drag erbyn hyn wedi dod yn rhywbeth uh, poblogaidd, wrth gwrs, derbyniol, os dyna'r gair, wedi bod yn gyffredin gyda Rhw Paul yn amlwg, a Dr Bev, a Maggie Nogi, a Tithe, a um, fi wedi rhoi cwiz bach i ti, fi wedi rhoi pimp cwestiwn bach cyflym i ti ar hanes drag. Waw, waw. A fi'n siŵr, fi'n siŵr ydy'n gwybod ein, achos you know your punk, you, you know your punk. uh, right, right, so, uh, cwestiwn cyntaf, beth yw gwir ystyr y gair drag?
Wel, fi wedi clywed lot o nifer, lot o wahanol fersiynau. Yr, yr un fersiwn sy'n sefyll mas, wrth gwrs, yw'r uh, Shakespearean Dressed as Girl, pan oedd merched menywod ddim yn cael perfformio'r lwyfan, so rhaid i'r dynion ddod mlaen dressed as girl, drag. A, wel ie, ond cyfe, y bach fwy, o'n ni'n werin hefyd, oedd y ffrogiau mor hir, they were actually dragging on the stage. na, na fe fi darllen sawl gwaith. Every day is a school day, I love it. right, okay, um, right, pwy felly yn ôl bob sôn, yn ôl lot o haneswyr, sy'n cael ei weld fel y drag queen cynta erioed ym Mhrydain? Oh, Lady Bunny, definitely. Na, I'm not, I mean, I'm joking about that. She's just one of RuPaul's friends and she's very, oh. very old. A fi wedi cwrdd â hi yn St David's Hall. O, na, ni siol am yr 18th century fan hyn. Um, Cyntaf uh, erioed, oh my god, ma be. Mae'n hanesyddol iawn.
Fi'n gwybod sut i roi make-up ar fy ngwyneb, a wedyn mae pobl yn dweud wrthai, oh, mae make-up ti'n amazing, bydd rhaid ti helpu fi. And I'm like, oh babe, I'm literally just throwing it on my face. Ond yr hanes, na, Rhoi... Na, rhoi dewis i ti, rhoi dewis i ti. Yeah, okay. Princess Poppy, Princess Victoria, neu Princess Serafina. I'm going to go with Princess Serafina. Yeah, Princess Serafina.
Enw iawn oedd uh, John Cooper. Uh, a oedd e'n enwog dros ben nôl yn yr 1860s. Right, fi'n mynd i googlo hi pnawn ma. Ie, ie, ie. Mae ma, ma real hanes diddorol, actually. Right, yeah. okay, ewn i mlaen then. Um, na, mae yna ffilm, a dwi wedi gweld y ffilm, actually, nôl yn y 90au, Paris is Burning. Uh, oedd e'n agoriad llygad i, uh, i'r scene drag, I suppose, yn sicr yn America. Ie. Yeah.
Ond yn dylanwadu yn drwm iawn ar pa popstar eiconig fyd enwog. Wel, fysa ni'n dweud, y beth o'n nhw'n neud yn Paris is Burning oedd mynd i'r ballroom, sef y lle lle oedd y, y gymuned LGBTQ, fel mae yn nawr, i gyd yn mynd i expressio'i hunain a dawnsio a neud bach o mm, vogue, voguing, voguing. So wrth gwrs, nath Madonna wedyn rhyddhau Vogue, nath kind of lledu'r ymwybyddiaeth a'r wybodaeth yma am voging a'r dawns. You can't see me doing it here, of course, this is a podcast, ond ie. Yeah. Wel, wel, wel.
Na fe, o Madonna, ti'n iawn yna, a, a ti'n iawn, iawn, ffantastig. Ges, ges i'r pleser o uh, dreulio awr, awr a hanner gyda Grace Jones, uh, a oedd hi yn um, siarad am yr, yr, yr hen ddyddiau America, a fi'n name drop y pobl yn y Madonna a Gandhi Warhol. O, oh, waw!
A beth yw enw llawn RuPaul? Um, right, I mean, it's, it's more RuPaul Charles, wrth gwrs, ond fi'n credu bod yna mwy i RuPaul. Well, Andre Charles, RuPaul O, RuPaul Andre Charles. Of course.
What else could it be? RuPaul Charles, o'n i'n goelio rhyw bythefnos nôl yn cael gwers Gymraeg gan Carys a Leri. O, do! Weles i hwnna, do, do, do. Ie, a Charlotte Church gyda un, do, do, do, weles i. Ie, I mean, dyw RuPaul ddim yn gallu siarad unrhyw iaith arall. Mae pobl wedi bod yn trio dysgu hi phrases yn Sbeineg a Ffrangeg a pob math o bethau. So she stood no chance with Welsh. But, you know, give it a go. A, chwarae teg. A cwestiwn ola, um, er yn ôl i Gymru, felly, pa frenhines drag boblogaidd sydd yn reiddiol o Gaerffili?
O Gaerffili. Nawr, efe

Be sydd ar y gweill? Gweithio fi gyntaf gyd, os na jam yn, eto, o'r jam yn ddod ar Esbyreg? Ond mae pobl yn cadw'r pethau yma mor gyfrinachol, it's so terrifying, i ni wrthi yn datblygu sgriptiau ar gyfer ail gyfres o Jam, that's what I can say. Ni'n datblygu sgriptiau um, a mae hwnna just y peth mwyaf cyffroes. Oedd y penodau yn y gyfres gyntaf, mas ar ddydd Nadolig llynedd, o'n nhw'n sort of rhyw ddeg munud, so ni'n wrthi datblygu chwe penod hirach oh, sydd yn okay. deimlad hollol amazing. Fi'n rili really cyffroes i rannu mwy o stori Carwyn a Larry a um, Tina Thits wrth gwrs, ond hefyd fel y cymeriadau eraill i roi bach mwy o space i'r cymeriadau, y cast hollol amazing yma, oedd jyst yn lyflu i weithio gyda nhw. dim nobed, just pobl neis. Ie, yeah, oh, absolutely. Os, os ti'n edrych am uh, cymeriad o'r sort of ex-weather man, ro, ro siawt i fi, ond... Um, a be, be, beth am cynlluniau eraill, hynny os beth arall sydd ti ar y gweill o ran, o ran teledu neu theatr neu sgrifennu neu cyfod... Bydde ti'n cyfarwyddo? Bydde ti'n licio fath na beth? Neu? So be, I've, I've drawn my, my, my skills out of many areas, ond cyfarwyddo, mae hwnna'n un peth fi wedi mynd, gewch chi wneud hwnna? Mae ma Mared yn amazing. Like, ddibynnu ar Mared na i ddibynnu ar bobl eraill. Mae cyfarwyddo theatr yn diddori fi, ond fi'n gwybod um, mae, mae sgwennu a perfformio yn, yn lot, ac actually mae cael cyfarwyddwr arall sydd yn, sort of, yn lygad allanol ar bethau i dy helpu di, dy arwen di i lefydd rili really cyffroes, mae hwnna'n rili pwysig. Fi ddim ishe byth bod yn berson sydd yn sort of um, creu pethau heb unrhyw adborth o gwbl neu arweiniad a fel fel bod fi'n creu pethau a yn bod yn hollol deluded, yeah. I've got everything on this people. A, a ti'n be, mae ma digon o dde blat ti anyway, yn dos, achos ti'n ti, ti, ti dad, ti'n ŵr i, i, i ddau o blant eitha bach, felly ysgaf, mae'n digon na blas ti hefyd, do? Siwt ti'n gwneud? There's a lot.
Fi, fi wrth i'n datblygu um, syniad theatr a fi wrth i'n datblygu ambell pitch um, cyfresu drama. Mae eisiau stwff drama tywyll, ond gyda bach o humor yna ni. So fi'n okay. datblygu ambell syniad fel na. Ie. Yeah. O, da iawn. Wel, Ffantastig, diolch yn fawr iawn i ti am, am gymryd rhan. Mae wedi bod mor, mor neis i gyfarfod i ti, uh, go iawn o bethau, a fi'n big fan o jam, mae'n fi gyfadde. A so diolch yn fawr iawn i ti am dy amser, um, diolch yn fawr o'r cymeriadau Cymru. Cyn mynd ti aro ti fynd, fi'n mynd i um, roi ti ar yr ynys golledig yma. Falle, falle ni wedi dyddhau, felly ti'n mynd i gael brec bach uh, am bythefnos, uh, ar y sort of, ti'n bod, desert island rhywle. Stim plugs yma, stim, stim trydar ar yr ynnes yma, ond beth yw'r un peth felly, mae rai ti wedi, o, mae rai fi gael hwn, boes, mae rai fi gael hwn mynd gyda fi i wneud bywyd bach yn haws ac yn mwy ber, beth yw'r un peth? Oh my word, dim plugs, dim byd. Ah, so dim ffôn. Dim, ie, yeah, dim ffôn, sod y ffôn. Um, fy nheulu. I, I mean, I know, that's three things, but hey, but they come as one unit. Yeah. Oh, okay, okay. Ond sy'n ni'n really strict yn gweud na, dim ond ti sy'n gael ma'n yr ynys ma. Beth yw'r... Oh, right. Oh, okay, just un, un peth. Oh. Dyna bydd efnos ti na, so ti'n modd. O, na fe, bottomless coffee cup. Dyna beth yw e. bottomless coffee cup. Oh, right, yeah. okay. Big fan of coffee.
Yeah.
A yeah. siw bydde ti'n ymdopi'r yr ynnes ma'n ben i hun, ti'n gweud bod ti'n lyco cwmni dy hun, o ti'n ymarferol, ti'n dda yn sort of fel survivalist? uh, ddim yn ymarferol, ddim o gwbl. Is i'r Cubs a'r Scouts ag uh, campio oedd fy, fy, fy nghas beth. I don't like camping, I like Hiltons. Um, ond, ond Fi'n siwr, nes i actually watcho Castaway wythnos diwetha, so fi wedi pigo lan cwpl o dips, um, a fi'n credu byddwn ni jyst yn aros am y bythefnos a jyst mwynhau'r tawelwch. Oh, Fi'n yeah, ogof bach yn rhywle. Sut fydde Connie off yn ymdopi, ti fel? Awful!
Bydde i jyst yn chwysu. Ti'n treulio tair awr yn rhoi colur ar dy wyneb a deg munud yn chwysu fe off, so she'd be no good at all. But I would definitely amuse myself. Fi'n eitha da jyst yn fel, fel rhywun sydd yn hollol weird a nes a ffeindio pethau weird yn ffynnu a jyst chwerthin ar bethau. So I, I, think I'd, I think I'd cope, really.
A wedyn byddwn ni'n falch o weld pobl ar ôl ni. O, siwr o fod, ie, ie, ie.